Merħba dan huwa shooter shooter tas-sibt u bħal medin taraw. Importanti l-lum.
Mistieden dok tajjeb. Għall-imbita dik. Reni, bit kbir, eh, bit. Mela, jħan nibdew ma telfux xħin għandek 5 minuti biex trispondi 10 mistoqsijiet l-ewwel waħda. Inti u l-mibki Dr. Viktor Kalvanja kontu ħriġtu bl-idea ta' Puttinu fl-2002. X'kien immotivakom biex tagħmluha? Fil-ward fejn naħdmu hemm dbatijiet kbar. Allura kemm Dr. Kalvanja li kien mar jistudja barra, kemm jien li kontet naħdem ma' dawn il-familji, Għenna kif ħa nagħmlu ħelitna biex innaqsulhom ftit mid-tbatija kbira li għaddu minna. Yes!
Ta' no l-intoppi ma dak iż-żmien, nsibx kienet xi ħaġa easy biex tagħmilha. Kien hemm problema kbira li meta kienu jiġu biex isiefru, ridu jħallsu, ridu jfittxu huma, ridu jħallsu għal akkomodazzjoni huma. Kollox għal rashom. Kollox għal rashom.
U dik kienet soluzzjoni li għamiltu intkom puttinu, u xek. Mbatt minn hemm dejna naħsbu biex nagħmlu l-accommodation.
Puttinu dak iż-żmien. U Puttinu llum il-ġurnata? X'inbidel, x'hemm differenti, kif kib? Li kiber huwa li dak iż-żmien kienu jisifru forsi 20 fix-xahar, illum isifru bejn 60 u 90 familja kull xahar. Aħna ma konniex nafu għal xiex diħlin għax aħna bdejna bit-tfal bil-kanser, ma mbagħad bdew jiġu żgħażagħ, bdew jiġu adulti u r-rata kibret daqshekk. Allura Kbirna mar-rata li ma' demand li bdiet tiġi. Ta' fikom ukoll sewwa x'inhu r-rwol tiegħek int is-CEO tajjeb x'ikun xogħol is-CEO? Is-CEO jieħu paċenzja bil-President illum. Illum saret Anġel, ok, il-President u rrid nieħu għax dejjem tivvinta rridu nagħmlu hekk, irridu nagħmlu hekk u dak ir-rwol tiegħi, allura niġi shooter, qed tifhem hemmhekk, ok?
Mulejnu, mulejnu. U xuk t-tħiġi għad maġġadinari. Il-mibki Viktor Karvanja madu xmana kif impatta l-puttinu? Għanilek inti kollok ġigant tal-medicina, kunilek taħdem jew daw is-snin kollha dejjem inkunu fil-ward, mbagħad salt wieħed jitlaq ħesrem. Il-point of reference intilfinna u ġifieri. Aħna batejna ħafna U batow ukoll ħafna dawk li kienu għaddejjin bit-tfal qed joħdu l-kura minn taħtu, ġifieri tbatija kbir u ngħid Dottor Calvagna. Jien minn hawn nsemmu l-memorja tiegħu wkoll. Sub niżel bil-mod, bil-mod, tajjeb? Għaliex huma daqshekk importanti ġa rispondejtni ta' ma għaliex huma daqshekk importanti l-akkomodazzjoni l-ankom f'Satien u fiċ-ċentru ta' Londra? Josat imbiex tikri kull xahar trid 4,000 euro, 4,000 stellina kull xahar. Ġo Londra biex tikri 8,000 stellina fix-xahar. Immaġina daw irridu jdumu ġimgħat, xhur u anka snin kieku jkollhom iħallsu kemm tiġi tbatija tiġihom ħafna ikbar hu.
Is-sapport tal-Malti għal Puttinu. Is-suduna dejjem tikber. Minn fejn tiġi dil-motivazzjon? Ara din hija verità. Meta ġie San Pawl hawn Malta, qallek lqgħuh bi ħlowwa li m'hawnx bħalha. U dik il-ħlowwa għad hemmhekk. U mbagħad gidmitu l-lifgħa u kulħadd jaqlagħlu, u għad hemm ukoll. Imma dik il-ħlowwa għadha teżisti.
Il-ħlowwa importanti nimmaġina wkoll li tiġi minn ċertu kumpaniji li jifilħu jagħtu ċertu donazzjonijiet. kemm hija importanti għalikom di u jekk qed jarawna xi kumpaniji li huma interessati għax huma m'għandhomx għalfejn jistennew biss il-maratona mhux hekk imma jista' jagħmluha tul is-sena kollha. Xi jridu jagħmlu? Is-sabiħ tal-kumpaniji li jagħtu d-donation tagħhom hija li huma jkollhom il-ħaddiema tagħhom ukoll. Qishom meta xi darba jista' jiġrilhom jew xi ħbieb tagħhom jew nħaddiema jaħdmu magħhom, iħossuhom proud li huma sponsorjawhom ukoll u jkollhom isimhom miktub f'dawn il-proġetti għal dejjem. X'inhu ma problemi tħabtu ruħkom magħhom iktar ma tkabbru, iktar ma jkollkom proprjetajiet barra minn Malta? Li, li tkabbar inti mhux li tixtrih oġġett, li żommu u l-maintenance tiegħu l-administration, il-cleaning li huma Jiġuk, jekk toqgħod taħseb tiġġennen, imma jekk taħseb fil-ġenerożità tal-poplu tagħmel kuraġġ.
Tajjeb, u nimmaġina li s-sena ħaterġa ħanerġa nkunu magħkom tajjeb. Il-futur ta' Puttinu Kers, ġviri għara xamiltu tul ta' snin fejn tixtiqu tmorru ma. Aw għanna art il-mosta u nixtiequ nagħmluha holistic care għal dawk li għaddu minn disgrazzja, trauma, tbatijiet u tilqaħħom il-bidu. Għax jekk tilqagħhom mill-bidu u tkun magħhom fit-triq kollha, it-tbatija tonqos ħafna. Kif tista' ma tgħinkomx. Tajjeb, grazzi ħafna. Nsallu għal Anġel ukoll.
Għandkom medalja kull wieħed, ħa forsi ġġiblkom iktar luck tibsuha fil-Ġimgħa l-Kbira u aħna ngħidulkom biex tkunu ġenerużi, intkom tgħinu l ħafna nies, għinu l-familja tiegħi, għinu l-familja ta' ħafna minnkom, għinu, kunu ġenerużi kemm tistgħu u wagħtu. Grazzi Ren, grazzi Anġel u grazzi lilkom.